Kif it-taġeħ ġieb it-temperatura bl-eżatt, ma jridx ikun vera temperatura baxxa waqqa solja żejjed, trid ikun moderat. U dawn il-pancakes ma jiġux irqaq ħafna. Ftakar huma tal-balli eh, u jaħxin il-ħin kollu dejjem trid iżidu l-ilma jew l-ħalib. Hawnhekk għandna pancake oħra. Bat jibdew isiru mill-ewwel. L-ewwel waħda tieħu l-ħin, imbagħad tibqa' għaddej. U hekk għandna l-pancake kristi. Nattuhom. U hekk għandna l-likwidu tal-balli tal-pancake. Issa hekk jiġri jesalli u jkun maqgħod iżejjed dejjem iżidu l-likwidu u jekk ikun fadal li kamlu ġo kontenatur u erġa' ħawdu ġol ġol eh, Nutrimix bi ftit il-majuħalib. Issa naraw kif anke inkomplu l-proċess ta' din ir-riċetta. Mela. Issa hekk jien għandi it-taħlita li għamilna il-bassal, is-salamun, jiena rrid li nħalli parti minnu dan hawnhekk. Ħanerfa' ftit minnu. Issa daw vera ħieġu tajbin għaliex jien nagħmel hekk kara. Ftit żgħira fil-qiegħ ħanħalli hekk kara. Nħalli ftit imxerret mdawwer mal mal-pajella flok muħat għamil salsa, salsa tiegħu hija din it-taħlita ta' dispinaċi. Naqbad il-pancakes, u nibnihom. Jisni qed nagħmel torta. Ħanurikom ftit kif qed nagħmilha. Jisni qed nagħmel flan. Naqsek kollox. Waħda fil-qieħ. Tajbek, issa. Nferrex din it-taħlita. Nissu marfa kbira fuq kull pancake. Ma mbagħad ħataqtaħa bħal lasagna. Mhux ħadd tiġi pancake pancake, fuq ma nuża ġin, qed nuża dawn il-pancakes li għamilna bil-barli tħannihom, ġibni ħtqiq. U hemmhekk għandna L-ewwel taħlita. Issa fadalli ftit rikotta. Naqdu ftit rikotta. Nferxu għabitxiet hekk. Marfa rikotta. Li ma sajra vera tagħmel toma tajba dik. Mela x'għamilna? L-ewwel sajjarna il-qattajna il-kurrat. Tħanna l-ispinaċi mal-ġobon, zidna s-salamun u t-tom, issa dan, naqdu l-pancake u nerġaw namluwa forma ta' fjura. Waħda mrikba fuq l-oħra.

Iva, skużawni mal mal-kurrat, imma għal min irid hu, mhux bil-fors. Issa, se dan tant fadlilna. Il-pancake hawnhekk. U issa kull ma fadlinna huwa nitħnu ftit rikotta ġobon u ġews fil-wiċċ tal-dix u b'hekk inkunu nistgħu insajruh għal madwar 10 minuti bil-griljożo. Ibqgħu hemm ħalli nkunu nistgħu nitħnu dir rikotta l-ġewż u l-ġobon flimkien u naraw kif ħajisvolġi dan id-dix. U għek jena preparajt il-Nutrimix biex namlu it-salza tar rikotta bin-Nutrimix. U xirridu namlu? Għandi rikotta, Sejndi ħafna drabi nagħmilha flok eh, krema. U għandi ġobon maħkuk li huwa regato. Issa magħhom ħanuża ilma. U dejjem infakkarkom ħanuħu l-opportunità li ilma għandu jkun ilma tajjeb. In-nimbus qed tiggarantilek li kollok ilma tajjeb u nadif.

Erba, erba, erba, tlieta wieħed sew kull taqbad il-word marketing biex bekk nkun nistgħu ntuk spjegazzjoni għaliex nimbus, x'inhi d-differenza bejn nimbus jew nkella magni oħra li anka ssib għand il-word marketing, fil-fatt nistgħu aħna nofrulek din il-consultation minn ħlas allura telefona tal-bot. Tnejn wieħed, erba, erba, erba, tlieta wieħed sew, issa tnagħmel rikotta u ġobon. Flok krema. Nħawdu kollox flimkien u issa ħanraw sen nużaw program. Il-program dejjem nużaw ta' salsa. U hawnhekk għandna s-salsa tar-ricotta u l-ġobon lesta. Però jiena nixtieq inżidlu igredjent ieħor, ftit ġewż, daqs mitt gramma ġewż mingħajr qoxra, U għawek jena marriċ inkisru ħafna, x'namel, grazzi għan Nutrimix tipprovdi li wkoll li koll il-pals, mela jena naqbad il-pals, nixal il-magna jkoll il-pals, U għak ikun bizzejiet, mela sa jkoll il-ġewż bil-bicċiet fil-salsa tar-rikotta. Issa hawnhekk inferrex din ir-rikotta li żidna l-ilma u l-ġobon magħha. Infatti għandi l-biċċiet tal-ġewż f'biċċiet tarhom qed jinżlu. U din riċetta vera bnina u tinqata bħal lażanja. Ġifieri hawnhekk inti bi ftit balli, bajt, ħalib, rikotta, eh, kurrat, kif ukoll l-igredjenti kollha li inti tista' tieħu minn issa fuq in-Nancy homepage, din kulma ħa tieħu 20 minuta nofs siegħa u jkollok din ir-riċetta xi sservi dejjem tajba u bnina għal dawn iż-żminijiet. Jien issa ħa nkolli ċ-ċans nagħmlilkom ftit laħam, ħa nkompli għaddejja malajr malajr għax ma nistax noqgħod jekk ma nagħmlilkomx din ir-riċetta. Hawnhekk jien għandi dil-gradilja tas-sistema waterless li vera qiegħda l-qalbi nnuża kważi kuljum, speċjalment f'dawn iż-żminijiet, hawnhekk ġiet f'temperatura li ftakar qed insaħħan il-gradilja, din il-gradilja tas-sistema waterless, malaj malaj qed nagħmilha biex tiġi f'temperatura nibda nixwi u jinsen nagħmel. Hawnhekk għandi ftit salzetta l-Malti. U jiena nħobb nagħmlu f'bladen żgħar hekk. Neħilu l-ġilda ta' barra inkolli ċans ħafna drabi intoġob, speċjalment fil-barbecues, inkun sajjartu, xwejtu f'din il-gradilja u ehm, jihdu gosbi ħafna għaliex eh, natiħ bħala starter hekk u kulħadd jibda jnaqqar jibdew għast immaġina kemm jirħithom tajba. Jiena nieħu opportunità nirringrazzja lil Snow White Meat and Poultry għal kull tip ta' laħam li jipprovdulna, il-Big Fresh għal kull tip ta' ħaxix, il-Connie's Fish Shop għall-ħut li jkollna fil-programm, il-Emmy's għal-lewż u l-ġewż u ħafna affarijiet oħra, u kif ukoll nixtieq nirringrazzja lil Scott's Supermarkets għax itina ċ-ċans li jkollna l-groceries kollha Grazzi Scots li ssibkom f'Malta kollha. U hekk għandi ftit laħam, ħa nqiegħdu fuq il-gradilja, dan huwa biċċa laħam tajba taċ-ċanga. Illum hekk ħa nagħmlu l-barbecue tiegħi, għandi t-tiġieġa fil-griljoso u għandi il-laħam li ħa nixwih f'din il-gradilja. Issa dejjem infakkarkom li l-laħam ikollu ċ-ċans jeħel, tmissux jinqala' waħdu Ħa nitfagħlu xi ħaġa favorita tiegħi li huwa tewm u bżar aħmar ħelu, tajjeb, u jekk inti trid xi tmelħ u bżar. Melħ dejjem nissuġġerixxi li tagħmel ftit, jiena diġà għamilt minn qabel għax inħobb nitfa' l-melħ qabel ma nsaħħan il-gradilja. Hemmhekk għandi dawn l-igredjenti, nagħlaq bil-għatu. Il-laħam jeħel mal-gradilja biex joħroġ x-xaħam tiegħu, imma f'dal-każ, peress li għalaq tlatu, ħa jkollu ċ-ċans joħroġ il-mineral salts tiegħu, il-gravy tiegħu, u l-laħam jinxtewa tajjeb u nista' neqleb u jinxtewa min-naħa l-oħra. U issa wasalna biex nagħmlu ftit ġelat. Ibqgħu hemm. Il-griljosa lestili it-tiġieġa u kif ukoll il-patata mixwija. Ħa naraw kif ġew. Fil-fatt jiena l-aktar ħaġa li tolqotni hija li meta nkun qed insajjar, insajjar u l-ikel jibqa' tajjeb hekk bid-daqs tiegħu kif suppost, anka t-tiġiġa li kemm ġiet sabiħa. Hawnhekk għandna t-tiġiġa mixwija Telli minn għandna x-xaħmijiet u magħha nistgħu noffru dawn ir-roast potatoes. Xi ġmiel. Ftit patata u roast potatoes ma' dan il-laħam li llum qegħdin insajru kif ukoll mal-pancakes li qed nagħmlu, allura għandna ikla kompleta. Hawnhekk mela għandna l-ewwel dish

Ejja żurna! Fil-Fiera, sas-seba' ta' Lulju, qegħdin il-Malta Trade Fair ta' Għali. Nieħdu gost niltaqgħu magħkom u nieħu gost inti tiġi għandi biex indewqek xi ħaġa tajba. U issa ħa nagħmlilkom xi ħaġa tajba. Ħa nagħmel ġelat, ġelat bil-frawli u l-cranberries. Għandi hawnhekk il-cranberries xotta, daqs mitt gramma. U għandi ftit frawli ffriżata, issa drajtuni sew li nagħmlu l-frawli ffriżata. Ħa nitfagħha fil-Nutrimix. Inti kull meta tagħmel huwa ħalli l-frawli, l-frott li inti għandek friżat minn sigħat jew aktar u m'għandek xejn problemi. Sa nagħmilha mela għandi l-frawli 500 gramma. 100 gramma cranberries ċotti u larinġa masura. Kull ma rrid nagħmel issa ikolli latu tan-Nutrimix magħluqa, però għandi bżonn it-termostik. Ħa naraw kif ħa naħdmu. Mela rridu nneħħu l-għatu li għandna fin-nofs, nġibu t-termostik, nitfaw il-magna fuq il-programm, nixalu l-magna u nitfawa fuq il-programm tal-ġelat. għanna l-ġelat lest tajjeb biex nistaw nikluħ Immedjatament! Issa l-ġelat tista' tagħmlu ta' xiex trid inti. Illum għamilna frawli, krembeli u l-arinġ. Jiena llum għal darbohra nixtieq nirringrazzjakom tal-li segwejtuni, nirringrazzja għal daw kollha li sponsorjaw il-programm, nirringrazzja lilkom li tagħmlu li likes, użaw riċetti tinsiex tidħol fuq Nancy Home page, naħdu gost hekk iżżuruna tiġu il-fira il ta' Għali, il-Malta Trade Fair u kif ukoll iċċemplulna fuq 2-1 erba, erba, erba, tlieta, u seba dal-ġelat għad-direttur tagħna u barra minn hekk nixtieq norikom l-aħħar dix li għamilna llum. Id-dix li vera vera qiegħed tal-qalbi araw l-ikla tajba u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.